Māku e pea e whakamārama tētahi hitori o te whakaako i te reo Māori, mā te reo Māori i roto i ngā kura. Kētahi o koutou ehara tēnei i te kōrero hou, nō reira ka ako poto te kōrero. Nō te mea he rerekē e mātou o te kura akoranga ētahi atu tari o te whare wānanga, nō te mea ki a mātou Ko tō mātou tino mahi ko te whakangungu ki punua kaiako me kī, ā, mō te ao whakaako. Nō reira, kaua ko te reo Māori anake tō mātou tino whāinga. E toru, ā, ko te reo Māori, ko te mātauranga, me pēhea te whakaako i te mātauranga. Koina kei te āhua rangirua au i tēnei wā, kei tērā taha o te tāone he wānanga anō, ā, mō te mātauranga Māori. Nā reira, he aha te take kei te haere i runga ngā wānanga pēnei i te wā kotahi? Hoi anō, ā, i te wā i hoki mai te reo hei reo kawe i ngā kaupapa uru ki te kura, ā, kāore he rārangi kupu karakau, he marau karakau, he rauemi, ā, i riro i tēnā whānau, i tēnā whānau kia, kia whakarite ngā kupu. Ā, i te tau 1978 ā, i tū mai te, te Ture Reo Māori, arā, i whānau mai te Tauwhiri, i hara mai a Tīmoti mā ki te whakatikitika, I te reo o ngā kaiako, karanga kupu. Nō reira ka hoki ngā mahara ki aua wā i te wā e hui mātou tīmoti ko te tauwhiriki te whakakotahi me kī ngā rārangi kupu mō tēnā marau, mō tēnā marau, mō tēnā marau. Ahakoa me kī ngā wero o taua wā ki a mātou, ki a tātou nei mahi, arā kāre he wairua i roto i ngā kupu nei. Ā, i te ronga haere o te, o te whakaako, o te whakamahi i ngēi kupu kua whai wairua ināianei. Hoi anō, ā, ināianei tonu kāri te tino kaha te tau, te mahi o te tauri whiri i roto i, i, i te ao whakaako me kī i roto i ngā kura. Ko riro i te tāhuhu i ngā kai whakahaere kirimana i te mahi whakarite i te kupu. Ā, koina ka mihi ki a Katarina Mataira nō te mea nāna i tuhi te Anga Marautanga tuatahi pea, koina te mea i te taha mauri rā. Ā, kei te ora tonu te nuinga o ngā kupu, ko ngaro ētahi, Ā, nō te mea i te haeretanga o ngā tau ka wānanga mai i te pai i te aha rānei o ngā kupu ētahi kei ka oro tonu ētahi kare toa. Ināianei kei te whai ngā kura, ngā kura kaupapa Māori, ngā kura aha rānei i te maratanga o Aotearoa. Ahakoa kāre i te tino ratarata ētahi kura ki ngā marau nei, ā, hoi anō. Ka tōna wā, ka tino puta he marautanga ake mō ngā āhuatanga o te Māori. Nā reira. Tekau tau i tua atu, koina te roanga e Rōma, tekau tau i tua atu te tīmatanga o te whakaako i roto i ngā kura e tīmata mai ngā kura akoranga whakangungu pouako arā atu ki nepe mā ngā Raukawa a mātou. Engari ko tētahi mea nui mai taua wā tae noa ki tēnei wā, karekau he tari kotahi, karekau he he kura kotahi, ā, kei a rātou te haepapa, ā, whakarite mahere reo mō ngā kurakuranga, ā, mō ngā whare wānanga. Ko riro i tēnā wānanga i tana ake mahere, tana ake mahere ki ngā wāna, ki ngā whare wānanga, kei te pai tēnā, nō te mea waiho mā rātou Kei a rātou te mana taha rānei. Engari ko tētahi raruraru he tokoiti te hunga kei te whakaako mā te huarahi Māori i roto i ngā whare wānanga. Ā, ko mātou nei hoa o Te Tari Reo Māori ki te tāone, ko te nui mō tā rātou ake ako i te reo Māori mā te reo Pākehā. Nā, tēnā pea he pōrangi te pātai ki a koutou he aha te take me whakaako mā te, mā te huarahi o te reo Māori. Engari, kē tahi o mātou nei i hoa i te whare wānanga Māori Pākehā rānei, he pōhēhē nō rātou Kei te pai kia ako mā Te Kura Hira Te Reo Māori a Tono Moana ka tae atu ki ngā kura Māori, ā, ka taea te whakawhiti tērā mātauranga ki tōna taiao ako. Tuarua, kei te pōhēhē ētahi mehemea he matatau koe ki te reo, ka taea koe te whakaako tamariki. He pōhēhē hoki tēnā. Nō reira, ko te mea nui o te tuku rangoranga me mōhio mai te tauira ki te reo, ā, ki te whakako tamariki ki te mātauranga. Nā reira, kei te tino tautoko mātou me ako ngā tauira mā te huarahi o te reo Māori i a ia i te whare wānanga. He, he tūreiti kē ki te ako i te reo i a ia puta ana hei kaiako.

Whakapau werawera ana i a koutou e whai ana i te tohu whakaako Matukura e te reo Māori. Heoi anō, ko tēnei whakaatu rā, ko tāna noa he whakaatu ētahi o ā mātou tauira, ka tō rātou kaha uru ki roto i ā rātou mahi, ahako pēhea ka mahi. Kua ka mahi, koi tāku i mahi, ka mahi tāku, pēhea i te whakaatu. Ā, ka moe nō, ā, ko tāku e whakaaro ana, ehara te mea te mahi ngāwari, te mahi, ā, haramai ki a mātou, ā, kia whakangungua koe, ā, hei pouako, ā, mā te huarahi o te reo Māori. Ā, ko te ao mātauranga, he ao taunekeneke, kia, nē? Ā, mehemea koinei noi o ngā, ngā mātauranga, ā, kia ako hē te tauira, ka māmā noi nō pea te mahi whakaako. Engari kāre i te, te ao mātaurangi pērā, he taunekeneke kē. ā, me te, te kaha nui hoki o ngā kupu hou, ā, e, e, e, e whānau mai ana ia rā, ia rā, i roto i ō tātou kura, ō tātou kōhanga, ō tātou puna reo, ā, ō tātou whare wānanga hoki. Ā, ko tētahi whakaaro nui ki a mātou me pēhea mātou e āwhina ai i ā mātou tauira kia mau ai i a rātou ngā kupu e tika ana o te mātauranga. Ana, i tīmata mātou i tēnei mahi i te tau 1999, i tērā tau i oti a mātou tā mātou arotake i ngā kupu kei roto i tā mātou papaku. Ko ngā kupu nei kei roto i te papakupu, ngā kupu putuputu me kī, kei te whakamahia i ngā kōwae ako, ā, arā, ngā pepa o tā mātou nei tohu. Ā, āe. Ā, i tua atu i tēnā, i tāpiri mātou i ētahi āpitihanga ki tā mātou papakupu, ā, i te mea ko tēnei mahi te whakaatu i a tātou tamariki, i tēnei wā kua riro te mauri o te kaupapa i te huarahi ako o te pakirehua, ana ka taka mai i tēnā ētahi momo āhuatanga reo e tika ana kia mau i a mātou tauira i a rātou e whakangungu ana. Ko tētahi mahi nui ko tō rātou kaha ki te hanga I ngā tūmomo pātai ka hiahiatia ko te pakirehua nei mai i te pātai kati, te pātai puare ka tae atu ki ngā pātai pakeke koutou e wehe ana ki a Te Puruma me ana tūmomo pātai nei e rā momo hei aha. hei whakawhakaaro ake i a tātou tamariki e ako nei mā te huarahi reo Māori. Kei whai noa rā koe hei tētahi tauira nē, te anga patapatai a te poaka murere, me a te Cunningham rā, nē? Koe anō, ka kite koutou i ngā momo taumata o ngā tūmomo pātai, me kī nei ko kōneke te kaupapa, nē, he momo pātai

Kei raro iho. Kei raro iho, ka pai, ka pai, tika katoa e rā, e rā, e rā, ka kōrero pātai tuarua, ā, te pātai me kī whakaaro ki roto i te pou a kei kīa nei convergent question. Ā, he ahi rongonui ai a Pōneke. Hana, he ahi rongonui ai a Pōneke? He whare pī.
Whare pī, ka pai, ka pai. Ā, Pita, he ahi rongonui ai a, a Pōneke ki a koe? He ahi rongonui ai a, a, a Pōneke.

Kare pei whakaae. Kei te, kei te hē tērā whakatū. Kare au, kare au kite i te mārama take e roti i te pātai.
Ka pai, ka pai. Kōrero, hei, hei, hei tauira noa, ā, e rā anō ko tātai, ā, kia mau, ā, i, i a mātou ki te tauira. Me, me, me ngā tini noa atu hoki i tua atu i ērā. Ā, ngā tūmomo kupu, ā, te aromatawai whakawhanake, ā, ka, ko wai e mōhio ana, ka hē momo aromatawai. Formative. Formative, ka pai. Pūtoi ako i whakamahi e au i tērā tū rārangi. Koia tā Mata ko te peruwati. He tāu te uti. O tanga rānei tāu te uti tanga. Engagement. A kei te tohe tohe tonu māu ko tāu he ia tautohu, tautohu me tāu tū. Koe nō kua whai pakiaka rāua tahi. Whaina o Paearoaro Matawai Rautaki Aroturuki Koeke Ohaoha Kāpori Socio-economic Decile Ērā momo kupu kei te hangaia kia taea e a mātou tau i te kōrero i ngā kaupapa e whai pānga ana ki a rātou i raro i te marau o tēnei me te mātauranga me te whakaaro o tō tātou kura. Ok, ā, tu atu hoki, ā, ngā kupu honohono, nē, honohono whakaaro, nā, Ia kai kōrero kua tua ake i roto i tā tātou nei hui, ā, he hākari te whakarongo atu ki ngā tūmomo kupu honohono whakaharingia ane ia hei hono haere i ōna whakaaro. Koia nei ētahi o ngā momo kōrero kia mau hoki a mātou nei tauira, ana, kua whakaurua ki rātou tā mātou papakupu hai āpitihanga motuhake i pana ki ērā kaupapa a te reo kia tika, ana. Ā, ko tētahi o mātou tino hiahia, kia taea e mātou te kōrerorero i te reo, arā, ngā ture o te reo, ā, ngā tūmomo whakatakotoranga o te reo, i roto i te reo Māori tonu, nē? Ā, ko te raruraru kē ētahi wā, kei a Clive Barlow āna whakamāoritanga o, o, o ngā kupu. Taunaki te āhua. Āe. Taunaki te āhua, hei, kia ora.
Ā. Ā, kei te ao ai, o āna rō, tonu pono tā mātou e whakariterite i ā mātou tapanga wetiweti i te reo, kia pai tā mātou kōrerorero mō ngā ture o te reo, ngā tūmomo whakatakotoranga, arā, hei tauira tērā mō ngā intransitive verbs, pukumahi āhua ki ētahi tūmahi āhua, tūāhua oti, tū oti rānei, ā, ka mātou i whakatau ai ko te tūmahi poro, koirā tā Hēni i whakamahi ai koe i tana pukapuka, ana, koia, ko tērā. Okay, ā, ā, nā, kei, kei rite i tana mahi, so I whakamutu mai, ka pai, nō reira, ka hoki anō ki ngā whakaaro tuatahi, ngā pātai tuatahi. Karekau he mahere reo ā-motu mō ngā kurakuranga, tēnā pea kei. Kei te tū o. Whakaae mai ētahi kuramoana ki tēnā, engari ko te raruraru ka ki te kore mehemea karekau he ture, ā, ka whakawhiti, kare kore ka whakawhiti ki te reo Pāeha. Ruarua noa iho ngā kuraporanga kei te whakaako, ā, whakangungu pouako mā te huarahi o te reo Māori. Ā, he nui ngā karo. Etahi kei te ki, oh, he nui, he kare te tino nui nga kaiako mo Papa. Etahi kei te ki, ah, he tokoiti nga tauira, ah, aha ake. Ah, tuarua, karekau he tari kotahi e whai haepapa peri tahi mo te mātauranga mo nga kura tuatahi kura tuarua. Ahakoa nga mea koretake o te tāhuhu, ah, Kua mai mai i te tau 1980, kua, kua, kua taka mai he paku tautoko. Ko tētahi atu mea kei te whakararu i a, i a mātou i roto i ngā whare wānanga ko te PBRF, tiro ki tēnei rōpū, he nui atu ngā Māori kei te haere ki tāwāhi i te hau mai ki ngā wānanga pēnei. Nā te mea i roto i te whare wānanga, he nui atu te mana, o te tuhi pepa ki ngā pukapuka hāngai o tāwāhi i Aotearoa. Nō reira, hei te mutunga o tēnei tau, ka noho tō mātou pāhi ki te whakawā i a Māo e Hēmi, ā, kia haramai ki ngā wānanga pēnei, kia haere ki ngā wānanga ki tāwāhi rānei, ā, kāre i te tino whai mana i roto i te whakawānanga i ngā wānanga pēnei te tuhi atu te reo Māori taha rānei. Nō reira, ko taku wero ki a tātou katoa kei te mahi oti ngā whare wānanga, kia akiaki i ō tātou nei wāhi, kia tautoko mai, kia nui ake pea ngā piro waha rānei mō te tuhi i roto i te reo Māori, te kauwhau i roto i te reo Māori, i te reo Pākehā.